Nonsia bɔ ɔyerepa hundred point seven FM so ne abusafo yɛ ma mo nyinaa kye yɛ wɔ adum prisons run about wɔ bɔhyɛ ba building ɛnɛ yɛ fiada September ɛbɔ bosome da ɛtɔ so aduonu mmiɛnsa anɔpa yi nsɛm no deɛ edi mu akote no bi ne sɛ yɛate sɛ firi dwoa da ɛkɔ no ɛna IMF mpanifoɔ bɛba Ghana ha wɔne Ghana mpanifoɔ bɛtena ase ɛsɛ nkonwa ɛde afa sika ne ho na yɛde mu nkyerɛmu ɛbrɛ mo Honourable Isaac Kwame Asiama MP yɛ wɔ Atwema Mponua de nkamfoɔ ama ɔmanfoɔ a wɔte sereboɔ so sɛ wɔn ankasa akeka wɔn nsa ase de wɔn ahoɔden mu ayɛ kɔmina leba a wɔde boa mpuntuo. Wɔse yɛn nyinaa yɛnhwɛ ne yɛnsua bi. Yɛwura Dɔkta Yaw Ɔsɛe-Adutwum, Education Minister de ato dwa sɛ ɛwɔ sɛ yɛyɛ nsakraeɛ wɔ Abibirim ha no kwan a yɛfa so sua adeɛ mu na yɛbɛma nkwadaa no adwene pa ara sen sɛ da biara no wɔsua adeɛ ma nwomasua ɛyɛ nsɔhwɛ nko ara. Ɔhwɛ nsɔhwɛ no wie a, na ne werɛ fi? Daabi. Saa nso so na proprietress yɛ a ɔwɔ eh, Mommy's Down Educational Center ɛwɔ Ahenemma Kɔkɔpen. Wɔn nso srɛ aban sɛ wɔmma kwan. Ɛnyɛ nyɛnyɛnyɛnyɛ nti woyɛ yɛ na eh, kaa no asɛe. Aban mu wɔn ɛna firi SHS no koraa nka ɛbɛyɛ a eh, abusuafoɔ yɛmma eh, wɔn a wɔwɔ ankorankoro sukuu no so ɛnya pi. Fayafoɔ ɛretu fo sɛ Yɛsuro akorɔmfoɔ dodo. Ama da biara no, yɛ dan mu, yɛase yɛn ho akɔmfo. Yɛde burglar proof atwe yɛn ho ahyia. Egya ba a, na asɛm ato yɛn. Yɛnhwɛ nyɛ ho biribi. Nsɛm no abusuafo, ɛdɔɔso. Kakra yi yɛ atifi nsɛm. Yɛmfa aseda ma Unisem Cement. N'ahoɔden no deɛ, yɛka agyae. Cement biara nni hɔ a n'ahoɔden wɔ soro sɛ Unisem Cement. Ɛyɛ thirty two point five R. Enti, engineers, contractors, abirekyɛfoɔ, amesefoɔ, mo nso mo ɛ? N'ahoɔden no yɛ papaapa. Deɛ ɔyɛ bia na yɛde yɛ. Grace Race Company Limited na ɛtɔ ne dodoɔ mu. Ɔsantase round about ɔne Unity Oil ɛde animhwɛ. Frɛ 0273 664 441. Sɔfo Awurako se bra. Yareɛ no atena wo so akyɛ. Sunsum ne honam mu wɔbɛte ne taa ama wo. Awoɔ na wo nwoɔ ulcer na ɛha wɔ. Hepatitis, bɛɛma, kwasibɛdu nyina so yie. Afei yamkuro, sisi yareɛ, menstrual pains ne kooko. Sɔfo Werɛko Herbal Centre na ɛfrɛ wo yi, pata ase na ɔwɔ, frɛ no 0248672271. Virtuous Women wɔse who can find, ae, bosome bosome nhyiamu no berɛ no aso. October deɛ no yɛ Yawada ɛda a ɛtɔ so nsia ɛkɔsi ne Memenda ɛda a ɛtɔ so nwɔtwe, na anɔpa biara nnɔn mmiɛnsa kɔsi nnɔnum nifa wɔbɛba Ɔyerepa FM hanom abeprikyi abɔ mpaeɛ. Ɛda a ɛtwa toɔ yɛ October da a ɛtɔ so nkron, Kwasiada no deɛ, Yɛbɛkyerɛkyerɛ nsaanodwuma wɔ Ɔyerepa FM anim ha yi ara yi. Enti yɛsɛ obiara mmra. Ɛyɛ nnɔn mmiɛnsa. Ɛyɛ free. Enti bra bi, woate? Eye Care Herbal Clinic ye ayaresa fie no no yareɛ no nyinaa sɛ stroke, akwadaa a wɔntumi nanteɛ ne wakasa, high blood pressure, anaasɛ bɛrima a wayɛ mmerɛ, ekuro na adeda da ho, wo ne ne ara fa ɛb kɔma wɔn, fibroid nom, hepatitis ne stroke. Eye Care foɔ wɔ Dwoso, Obezongo Junction. Nnuro mmienu a wɔde aba dwa so a Yɛ tontɔn tontɔn yɛ paroni balm yɛ ɛno no ɛyɛ ahototo aduro ɛna hep care ointment dwi ba dwi ba kuro de sɛ ne mba mampe lɛ duro no no frɛ zero two four three zero three five eight nine eight bɔhyɛ ba electricals abusua ɛwɔ yɛ sene nkanea ne bɔɔbo ahodoɔ de yɛn yɛ tɔn ne dodoɔ no yɛ wɔ adum bɔhyɛ ba ha yɛ adan yɛ mu ɛna ɛwɔ ɛwɔ princess runabout utu akɔtɔ anaasɛ maako maako ɛna baako so wɔ adum ha yɛ ɛyɛ kiss and things building pz Anteater Akofo dan no mu. Yɛn number yɛ zero five four one one two five three three nine. Anɔpa yi, Emmanuel Oduro Korea na aboaboa ne nyinaa ano ama yɛn. Jimmy Cliff ɛrebɔ kyidɔm. Oduafoɔ Nana Asabere Penaman, Nana Apenkrahene Kyeame na matena ase nsɛm no nie. Owura Ken Ofori-Atta, wɔn nso afɔhwɛ sikasɛm so ne sikakorabea ahodoɔ bi de wɔn nsa ahyɛ nkrataa ase a You Start Program no wɔn bɛboa ama atim akɔ so. Na ɛhɔ na wɔde ato dwa sɛ Ɛnkyɛ biara, ɛfiri Dwoada rekɔ yi ara yi, Nyame yɛ adom a, IMF mpaninfoɔ reba Ghana ha na wɔn ne Ghana mpaninfoɔ abɛtena ase ama wɔn sika a wɔde bɛma yɛn no, wɔama yɛahunu. Na wɔbɔ mpaeɛ sɛ biribiara bɛtotɔ mu ansa koraa na 2023 budget a yɛde bɛba no, abusuafoɔ, atumi aduru so. We have the fund visiting from the twenty six

We are determined to reach agreement by end of the year, we have started constructive discussions already, to the people of Ghana, like everybody on this planet, you've been hurt by exogenous shock, first the pandemic, and.
Ɛne yɛ ɔman so afɔhwɛ sikasɛm so sanahene Owura Ken Ofori-Atta, IMF ho nsɛmnsɛm bi no no. Na abusuafoɔ, wokɔ Atwema mpono a, ɔmanfoɔ yɛ wɔ sreboɔ soɔ, wɔn ankasa abɔ ho mmɔden sɛ Nsuo tɔ a, ɛtwi fa wɔn sukuu adan bi mu wɔ hɔ, enti wɔanyɛ kwasafodwuma na wɔde asi ano. Emu na Honourable Kwame Asiamah, mmarahyɛbadwani, kɔkaa wɔn ho a wɔn nyinaa yɛɛ kwasafodwuma no, na ampa, wɔakamfo Sereboɔ sofoɔ papaapa sɛ wɔboa aban no, na Communal Labour no so no, wɔde ato dwa sɛ, Yɛn nyinaa yɛnsan nkeka yɛn ho biom na tete na Communal Labour ne yɛyɛ de boa mpɔntudwuma no, yɛnsan mfa mmra bi. Sɛ abusuafoɔ nyinaa ka bom ɛne a communal labour yɛde hwɛ na yɛ protect school yi kamakama efisɛ school yi nsuo tɔ a ha school yi paa ɛne kuro yi nyinaa mpo nsuo tɔ a ɛha adwene paa nti wohwɛ anamɔn a DC ahyɛ ase a otu no a bɛboa papapapa gata no a ɔyɛ no emu so paa bɛboa yɛ ɛno nti na meyɛ sɛ deɛ mɛfa hanom no nto ahwɛ dwumadie yi mu na yɛ nyinaa so aboa na akɔ so kama mebaeɛ so ɛyɛ anigyeɛ na mabɛhunu wei nyinaa so me nso wode bɛ monitor me DC yi o. ɛka ho bi. Kɔ dwumadi no yɛ ne ara na yɛde no ba so ma yɛde sie. Nkyɛ sɛ yɛde susuw nsɛm mmom ne Tanon yɛhu sɛ dwumadi no ɛkɔ so anaasɛ ɛnkɔ so yie. Na m'ani asɔ hwɛ ɔno ara ne abusuafo aka abom a ɛda adi pefee sɛ wɔyɛ grass root DC. Onim deɛ ɔyɛ dɛ ɔɔyɛ sɛ sɛnea yɛhwɛ no yɛhwɛ nti ɛyɛ me dɛ. M'ani asɔ paa mebaa so sukuu dan mu no su no ɛɛ mɛbɔ dwumadie no deɛ ɔyɛɛ no ɛbɔ n'aba so paa. Kɔntrata no ayɛ adeɛ hwɛ sukuu dan a ɛyɛ abɛɛfo sukuu dan paa na wɔasi ama abusuafo a ɛwɔ Sreboɔ so.
Wei yɛ Honourable Kwame Isaac Asiamah no no, MP, Atwoma Mponoa, na ne DC yi, Honourable Isaac Kofi Marfo nso so, wɔhunu deɛ wɔnyɛ, wɔatu kyɛ de ama Sereboɔ sofoɔ no, na wɔaka akyerɛ nkuro a atwa ho ahyia nyinaa sɛ wɔnhwɛ deɛ Sereboɔ sofoɔ yɛ no na wɔnyɛ bi. O obi koraa na onim DC ɛnɛ because of saa communal libya ama yɛn nyinaa ayɛ dɛn yɛahu yɛn ho. Botae a ɛhyɛ yɛn mu a ne sɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn bɛfiri hɔ no na ɛhɔ ate ama yɛn na. Me baeɛ a me startee tɔ a mekɔ various com Atwoma mpo yɛwɔ five hundred and thirty six communities wohwɛ sɛ sɛ wokɔ Tano Duma ase a me ne wɔn akɔhyia bɛtu wɔn fo ampa ara wɔn nso ahyɛ biribi ase mekɔ Ɔgyerɛ so wɔn nso ahyɛ biribi ase mekɔ Anansi wɔn ahyɛ biribi ase mekɔ Akye ase mekɔ Adɔbɛwura Ntɔborɔso Aniamoa Nyinawusu nti communities bebree na makɔ a afotuo no, wɔma tisi sɛ, Ah, yɛn Wura DC, deɛ woreka no deɛ, sɛbe ɛtɔ asomu paa. Mesan ka toɔ mu sɛ, Mpuntuo, mpuntuo, yɛn nyinaa yɛhia mpuntuo. Yɛn Wura DC, yɛpɛ teachers quarters. Yɛn Wura DC, yɛpɛ classroom block. By the way, ɛdɛn yɛntumi mfa teachers quarters no, ebia sukuu bɛyɛ sɛ ɔha ɛna ɛwɔ Atwemampɔn no a, yɛntumi nyɛ ne nyinaa da koro? Yɛne stakeholders no rekasa sɛ, yɛnyɛ in the form of harvest. Afe no so a, nananom, assembly members, unit committee, partyfoɔ, yɛn nyinaa yɛnka yɛn ho mmom, yɛmmɔ afɔdeɛ.
Ɛnne a mote yei yɛ Honourable Isaac Kofi Marfo a ɔyɛ DC wɔ Atwoma Mponoa Nyinahene no na ɛyɛ ahenkuro. Na Honourable Doctor Osayewa Dutwum yɛ Education Minister, ɔman nsuafo ɔhwɛ nwoma sua ho nsɛm so. Meka sɛ ɔkɔkasa wɔ America eh, dwumadie kɛse bi a wɔn mu di ase ɛyɛ 77th United Nations General Assembly. Na hɔ na ɔde ato dwa sɛ Africa, ɛwɔ sɛ ɛkwan a yɛfa so ahyehyɛ yɛn nwomasua no, ɛyɛ educational curricula no, yɛsesa mu. Deɛ ɛwɔ hɔ seesei a na akɔ akɔyɛ sɛ wobɛtwerɛ nsɔhwɛ na woapaase nti, kyi gu wo tirim by force, wowie yɛ a na wo werɛ afi. Dabi, ɛwɔ sɛ yɛyɛ no deɛ ɛbɛyɛ a nkwadaa no ara bɛdwene na ɛbɛtena hɔ afebɔɔ. Yɛ sɛ ahokyerɛ, wosua nneɛma a ɛma ahokyerɛ ba na wokyi gu wo tirim nko ara kɛkɛ Wontumi ntu ahokyerɛ ase, na mmom no hunu kwan a wobɛdwene a wobɛtumi ayi ahokyerɛ afiri hɔnom, ɛno na yɛn nyinaa yɛnsua. Go to schools upon schools and I speak with the students and when I finish speaking with them I will say do you have a question for me? No hand goes up, a hand is yet to go up in all my encounters in Ghanaian classrooms. We have tamed the children.

Ɛna moateɛ no, ɛnyɛ adesua nhyehyɛeɛ a ɛbɛka akyerɛ bibini akwadaa sɛ, Panin kasa a mɛnka bi. Na mmom yɛnkyerɛ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nso bɛtumi adwene na wɔahunu sɛ papa nie, bɔne nie, ɛne ho nkorɔ ne ba. Owura Ɔsɛeyaw Adutwam, ɛno no Education Minister. Abusuafoɔ, na ɛyɛ Mommy's Doll Educational Centre wɔ Ahenemma Kɔkɔbeha yi a ɛwɔ Atwema Kwangoma Mansini mu wɔ Asante ha. Wɔnyɛ mfinhyia aduonum, wɔahyɛ ho fa. N'anom na Mrs. Augustina Osei Kofi a ɔno yɛ proprietress de ɔtee sukuu no de reto dwa sɛ, Ɔsraban, akwan a wɔmpata mu no nyɛnyɛnyɛnyɛnyɛnyɛ nti sukuu no kaa no yɛde faa so ara na ayɛ opolakya. To kɔ twa kɔ twa twɛ twɛn hwɛ hwɛ saa ti aban bɛhwɛ na wɔnyɛ akwan no ma wɔn nyɛ wɔn nko na ɛbɛboa no ɛbɛboa wɔn wɔn mpata mu nyinaa na bio ɛfiri SHS no ka yɛn hwɛ ne yɛn fa ankorankora sukuu no nso so nka ho bi. Wo a wohwɛ yɛ kwan yi a mo ba yi mo faa so yi a sɛ wohu it's very very challenging. Nti sɛ government reboa na nka road networks ne nneɛma koraa yɛ good ama yɛn. Kɔ me tɔ bus a, sesii a na bus no asɛe. Me tɔ bus, wo bɛ mia w'ani akɔ tɔ bus afiri w'abɔ bosea akɔ tɔ bus fifty thousand dollars within two years within three years na bus no ayɛ basaa. Nti ɔmo mboa yɛ yɛ kwan ne adeɛ, access roads me yɛ yɛ kwan nko ara ma me a me yɛ ok. Private senior high school me deɛ nka m'adwene mu a nka private senior high schools no yɛnfa ɔmo nka free SHS no na government support ɔmo. Ɔmo na ɔmo ntumi educate nkɔlaa no because wo hwɛ secondary schools na wobɛkɔ na ɛhɔ nyinaa yɛ ma all the classes are full nti nkɔlaa no ankasa no sɛ ɛbɛnya kwan akyerɛ ɔmo ankasa adeɛ it becomes very very difficult.
Wei yɛ Mrs Augustine Osei Kofi a ɔyɛ Proprietress ma Mummies Dal Educational Centre wɔ Ahenemaa Kɔkɔben na ɔtoo nsa frɛɛ panin a na ɔno hwɛ nwomasua ho nsɛm soɔ wɔ Asante mantemi mu Mrs Mary Owusu Afriyie

Ɛne yɛ deɛ na ɔhwɛ nwomasua ho nsɛm soɔ wɔ Asante mantam mu, Misis Mary Owusu-Akyang. N'ano yi ara na ne dwumadie ɔde aba awieɛ. Ɔno na ɔkɔkasaeɛ wɔ Mummies Down Educational Centre dwumadie a ɔdiiɛ no aseɛ. Ɛnora da, dumgyafoɔ baa ha ne yɛbɛdii nkɔmmɔ, Ɔyerepa FM ha yi ara yi, na abusua Owura Peter Adair DO3 yɛ ɔyɛ kasamafo ɔkasa ma Dumgya adwumakuo wɔ Asante mantam ha nom bɛka asɛm bi. Asɛm a ɔka ne sɛ, ɛnam akorɔmfoɔ nti, ɛsɛ obi asi dan a, ne mpoma mu, adan no ho oo, adan no apono no ano oo, wɔde burglar proof yi bi a ayɛ kantankantan no a ɛmma akorɔmfoɔ ntim nwura hɔ no na wɔde agye baabiara afa. Anka ɛyɛ wɔ akorɔmfoɔ fam, nanso so egya tɔ fie a, Saa adeɛ no ara na ɛma yɛntumi nya kwan mpue. Yɛte hɔ saa na gya no n'ase yɛ na ɛku yɛn. Enti ka akorɔmfoɔ bɛwia woɔ, ɛne sɛ woaa wobɛku ho wɔ dan mu, deɛn na anka ɛyɛ? Enti yɛ a yɛmmɔ kwan kakra ntoɔ mfa mma yɛn ho na yɛanhwɛ yie a, yɛn yɛn bɛkunkum yɛn ho. Na bio, yɛnya adeɛ bi wɔ dan mu hɔ a, ɛtumi kyere nwusie. Sɛ nwusie reba fie hɔ pɛ na kyerɛ sɛ biribi bɛhyɛ a, na ɛnam abɔ alarm, hwee-hwee-hwee-hwee-hwee-hwee, na woahu sɛ, mm, biribi reba abɛsi. Yɛ current taste for putting up security around us, forgetting safety yɛ something that is a cause of worry in the sense sɛ yɛsi dan bɔ yɛn ho mmɔden sɛ yɛde dadeɛ dadeɛ bɛgu hɔ to prevent akorɔmfoɔ from entering forgetting sɛ gya nso bɛtumi atɔ hɔ nti sɛ gya tɔ hɔ a yɛn yɛ bɛyɛ dɛn na yɛapue so yɛnnwen yɛn yɛ safety ho nti akorɔmfoɔ no nko ara ho na yɛdwen meanwhile akorɔmfoɔ no ba a ɔba abɛfa nneɛma no bi ebi ɔntumi mfa ne nyinaa ɔbɛgya bi. Wo nkwa nso koraa no yɛ spɛd. But agya ba a, wontumi ne no negotiati. Ɔno yɛ korɔmfo kɛseɛ, ɔba a ɔbɛfa biribi a ɛwɔ n'akwan mu biara. Nti sɛ nipa wɔ n'akwan mu a, ɔbɛfa nipa. Nti ɛho hia sɛ ɛwɔ sɛ yɛdwen yɛ safety nso ho na yɛ puti in place safety measures nso a ɛbɛboa ama in our bid sɛ yɛ prevent akorɔmfoɔ no nso yɛbɛ ensure sɛ nti ɛno na yɛreka sɛ sɛ woyɛ burglar proofs no koraa no a, kind of fires no a ɛsisi nansa yi no a wɔn a wɔn ho kaa yɛn no a lot of them were trapped. by the fire as a result of burglar proof a wɔn put in place. I so yɛ boa adeɛ yi sei the keys to the doors were not readily available nti wɔn kɔ duru door no ano but they were nti ɛwɔ sɛ wo si dan no in such a way sɛ egya mma sɛ egya koraa ba a wo bɛ nya kwan afiri mu anaa a escape without any obstruction. Wei yɛ DO three Peter Adair, ɔno na ɛkasa ma Tumgya adwumakuo a ɛwɔ Asante mantemi mu. Na Akyem Oda Divisional Police Commander DCOP Flens Adika ɔde ne dwumadie nyinaa ba awieɛ ama wayɛ ɛsom yɛ a ɔde apɔn no a wɔrekɔ afie. Na ɛno na ɔde ato ne nuanom apolisifoɔ a wɔn da so wɔ mu a wɔyɛ adwuma anim sɛ Ɔman no de tumi ahyɛ mo nsa, nanso saa tumi no mo nnyina so mfa nhunahuna Ghana adehyeɛ nteetee yɛn, mpoopoo mo ani nkyerɛ yɛn. Na mo yɛ dɛn mo ne yɛn a na ɛte fie, mo nso mo bɛkɔ Persia mo abɛtena fie? Yaa ma mo nyɛ saa adeɛ no na ɛnyɛ. Akyemɔdaa Birem Central na ɔde wei nyinaa ɛtoo dwa. I want us to know that we as Shofar cannot use the power given to us by police to oppress, discriminate and cheat. We must have empathy for victims of crime and take necessary care of them.

Me community me need to support them we need to cooperate with them we need to. Wei yɛ DCOP Flens Adika ɔno na wɔfiri Ɔdaa Divisional Police Commander no soɔ wɔ Apueɛ Mantam a ɔno de n'adwumadie nyinaa aba awieeɛ wɔ hɔ a ɛhɔ na ɔde wei too dwa. Na Chief Policy Analyst wɔ Ghana Institute of Public Policy Options Doctor Charles Reko Brobe Abusuafoɔ, wɔde ato Ghanafoɔ nyinaa anim sɛ, sɛ ɔmampanin bi anaasɛ aban bi sɛ ɔbɛtu porɔeɛ ase a, ɛnyɛ ano fafa kɛkɛ sɛ wɔbɛkekakeka saa ara na yɛnhwɛ anammɔn a wɔtuo ne deɛ ɛfiri mu aba, achievements, ɛno na mmom yɛmfa nsusu no. Na ɔse n'ano, Wura Kenneth Ofori-Atta de bɛtoo dwa sɛ Ghana nko ara sika a yɛahwere ɛnam porɔeɛ nti no yɛ four billion US dollars. Na ɔse adɛn? Ewiase nyinaa yɛrepɛ amanaman a porɔeɛ wɔ hɔ pa ara no, Ghana ne amanaman bi te sɛ ɛyɛ Hungary, Kuwait, Senegal ɛna Solomon Islands ne ɛtɔ so aduɔson mmiɛnsa. Kyerɛ sɛ porɔeɛ no ɛwɔ ha wɔ sɛ yɛ two thousand and one na yɛde too dwa nti no ɛwɔ sɛ yɛyɛ ho biribi. We deal with the results, we don't deal with perception, we don't deal with desire, we don't with deal with political wishes, we don't deal with political statements of goals. If you succeed, The success should be reflected in the reduction in corruption, reduction in pilfering, reduction in the misappropriation of the public purse. That for me is what you need.
Wei yɛ Doctor Charles Werɛko Burobe, Tarzan ɛna yɛtaa frɛ no paa. Ɔna ɔyɛ Chief Policy Analyst ɛwɔ Ghana Institute of Public Policy Options. Na yɛfiri hɔ na yɛkɔ NDC amanyɔkuo no mu. NDC amanyɔkuo no deɛ ɛto dwa sɛ 2024 deɛ ke ara ne ke. ɔregye tumi no de afiri NPP foɔ nsam sɛ sɛ NPP baeɛ no wɔatoto apaapaa so, nneɛma nyɛ, corruption wɔ soro, porɔeɛ no, mmara nyɛ adwuma wɔ ha, bammɔ ho nsɛm, adwuma nkɔ yie, ahokyerɛ, nti wɔn gye. Bantama constituency ɛma NDC amanyɔkuo no, Owura David Kwasi Hadedzi ɛna nsɛm wei ɔde too dwa. Nneɛma a ɛkɔ so wɔ Ghana ha na yɛhwɛ the trend of voting or Bantama a, yɛnim sɛ Nyame yɛ adom a, eh, twenty twenty four election a yɛbɛkɔ no Bantama seat no deɛ, yei deɛ yɛn ani da so sɛ yɛbɛ win seat no because Ghanafoɔ nyinaa brɛ NPP aban. Ɛha yɛ wɔn stronghold, wɔn frɛ Bantama Florida nso wɔn nyɛ hwee wɔ constituency ha nti NPP foɔ no nyinaa apa aba. Deɛ yɛnim sɛ anyɛ yie anyɛ yie koraa no between twenty thousand to thirty thousand vote deɛ yɛbɛgye afiri NPP foɔ nsam na yɛatumi abɛyɛ eh, apa twenty twenty four. Ne nyinaa soɔ deɛ ɛyɛ very simple because Ghana foɔ nyinaa nim sɛ sɛ sika no Ghana sika no sika a yɛn nyinaa deɛ no akɔde nipa ketewa bi bɔtɔ kɔ dwom a ɔntumi ntɔ ade ɛkɔm na adi amanfoɔ yɛ dollar yi mofa dollar yi na ɛɛ John Mahama abɛfiri so na ɛyɛ three series na ɛyɛ ninety pesos nti sɛ dollar ɛɛ atra ɛɛ ten series within the space of six years nti no saa nneɛma nyinaa ka ho na yɛyɛ hu sɛ NDC foɔ deɛ Nyame na ayi yɛ ama Ghana foɔ. Nti Ghanafoɔ ani abrɛ paa sɛ wɔn nsa adeyɛ bɛba abam because nneɛma bebree na ɛkɔ so, corruption, Nana Akuffo Addo sɛ ɔ ɔnyɛ corruptible nso so no she is he is the most corrupt person Ghana has ever had as a president. Navy foɔ nyinaa, galamsey a ɛkɔ so nyinaa wɔn ara na ɛyɛ, nti Ghanafoɔ nyinaa hu sɛ Navy foɔ no wɔn pɛ sɛ biribiara wɔn nko ara na wɔn dwene wɔn ho, ɛnde so nso yɛ dwene the whole Ghana nti wɔn pɛ sɛ yɛn nsa bɛfa amamuo no biom, nti John Mahama deɛ wɔn kɔ so ba fam, deɛ yɛ kɔ deɛ Nyame yɛ adom a yɛbɛsan aba power. Ɛnne a mote yɛ yi yɛ Owura David Kwesi Hededzi. Ɔyɛ NDC chairman wɔ Bantama constituency, na ɔde to dwa wɔ Ohwim amanfurom ward hɔ bere a na wɔn branch elections no wɔde nyinaa aba awieeɛ. Abusafo anɔpɛ ha na ɛberɛ bɛma kwan na ɔyere pa eh, 100.7 yɛne osia kaseɛ bɔ ne fie de baeɛ no yɛde esie. Emmanuel Oduro Korea na ɛboaboa ne nyinaa no maame Jimmy Cliff bɔɔ Chidom, Oduafoɔ Nana Sabere Pinaman, Nana Apɛnkrahene Kyeame na mesomeyɛ Mister Makiel Yaw Asuman ɔne ne yere Maame Hannah, wɔse Christ asomdwoe nka mo nyinaa na Nana Yaw Mensah Yowell reso mo no tɛwtɛwtɛwtɛm. Ɛnnɛ yɛ me wafaase bi birthday, Kingsley Amisa paa na yɛtaa frɛ no, ne maame ne Aunty Sandra a ɔyɛ adwuma wɔ KSS Administration Ɛɛ ɔte ɔte nkwa nta. Ɛɛ na yɛ paa birthday nti paa yɛ ma ne tiri nkwa. Nyame adom a awareɛ mmienu bi ba so ɛkyina yi aa. Joseph Aid Joseph ɛne Aida ɔmo ware ɛwɔ Rhema Gospel Church International Adukrom Sawaba. Ɔmo awareɛ no yɛbɔ mpaeɛ sɛ Nyame nhyira so. Ɛna Otuo Kyampɔn ɛne Mary Ɔdɔ yes ɔmo nso awareɛ no ba so ɛwɔ The Church of Christ

Nana Adwoa, North Central so na wafiri mu nti no, yɛyɛ yie ne kyina wɔ North Central so Akosa Mpatamu baabi a Doctor Asiamah line no mu a Auntie Grace wɔ ho. Auntie Grace. Nyankopɔn fa Nti brother fa yase yɛmɛboa no na ɔnyɛ ne maame ayie. Nyame adom ɔkyena yɛ a. Oh yes.
Ae Doctor Asiamah line no mu hɔ a ɛna yɛyɛ yɛ no. Sɔfo yi ɔyɛ controversial yi, Simsak. zigzag. ɔhun no saa man no. ndɛ covid time yɛ kye no. yɛ kye no no mhm.
saa lane mu hɔ a na yɛ yɛ yie no. ayi hɔ a. mate ɛ b'a bɛ ta mo kyi. yɛ da se. bra kɔbra ni ni. yɛ kɔ aba yɛ kɔ aba yɛ kɔ aba. o sɛ napco fo na npp fo ayɛ adeɛ bi a ɛmi sɛ npp aban na ayɛ adeɛ bi a. Mhm. ɛyɛ fɛ bɛtɛ nyɛ fɛ o de obi ka bosomi du na watua baako pɛ. ayi.

pettiness pɛpɛtiness nka watua more than half oh at least anka bia five months next oh come on nana do ayɛ adeɛ oh na wode obi ka bosomi du na woma no baako a na wei nso mode gye fans ɛyɛ atɔ da anyway ma ma ma mɛyɛ nkɔmmra mɛyɛ nkɔmmra okay twenty one minutes past six nana kwaku asare baba isa the sports lawyer wɔfa tidbits no ntoa so na yɛwia